Damiano, ĩĩ baba ndaigua mũnyitĩte thabarĩ ya gũthiĩ kũ? tũrorete kũrĩa eh, uganda Uganda. bugoma uganda Nĩ Kĩkũri. bugoma uganda rĩ Eh. he kĩmwana ĩ Aha. kĩa mũtumia Ii. wĩna haha Ehe. etagwo akanyi Aha.

mwana tũtingĩrekereria tũtingĩrekereria one mũru kana hana atĩa mwana nĩ mwana tũrakĩrĩkanĩra andũ a itũra ĩ Ĩĩ. twethane tũcokanĩrĩre Ĩĩ. tũcire tondũ nyina atindaga haha akĩrĩra Ĩĩ. Matũ- a- arĩraga akarĩria ũyũ na niguo atumia mende kũrĩra rĩ Ĩĩ. ũyũ no arĩre gũke kwanja nĩ ũkwanja rĩ rĩu ũyũ rĩ Kũrĩra nĩ agwatio infectious. kũrĩra rĩ arĩraga gũkĩra nginya mwene mwana ũngĩona mũndũ ete gũtheka rĩ no gwendete kũrĩra rĩu tũrakiuga atĩrĩ gũtirĩ itathekwo reke tũthiĩ tũgerie kwĩyarĩrĩria na makĩria twambe tũmenye nĩkĩ gĩathire na mbere tondũ nĩ mwana warĩ na kĩoneki mũno Ĩĩ. rĩu tũthiĩ tuone nĩkĩ gĩathire na mbere Ĩĩ. rĩu nĩkĩo tũkĩbangĩte tũthiĩ onakorwo ndũgwĩkinyĩra mũceveni ĩ tũkĩmwarĩrie Ĩĩ. Ah, tũkĩmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere Eh. mwana akĩrekererio ka tũkĩrwo ũrĩa tũgũkĩrwo nĩgetha tũkĩmenye nĩ ikinya rĩrĩkũ tũkuoya Na hau nĩ mũgeretie gwĩcira wega tondũ rĩ Mm. niĩ ta mũciari rĩ nĩ ndĩrageria kwĩ- gũcora mbica ĩyo kĩongo gĩakwa ũrĩa nyina wa mwana ũcio aragirĩka Wakariũki. Eh? Itũra rĩrĩ tondũ nĩ tũnyitanĩte nyumba kumi. Mm. rĩu agĩthingithia mareka ũguo ta nyũmba kumi ĩĩ tondũ bamĩrĩ ĩno nĩ ya nĩ nĩ yake mũbango-inĩ ũcio ĩĩ na witũ ĩĩ rĩu makona tũtingĩrekereria ũmwe witũ Mhm. athĩnĩke Ĩĩ. na angĩ gatagatĩ gaitũ mena hinya Ĩĩ. rĩu nĩkĩo mareka ũguo nĩ wendo mwega Mhm. ĩĩ nĩ kwĩrutĩra rĩrĩa ĩtagwo volunta rĩrĩ ningĩ reke ngwĩre mm. ona no wega mũno gwĩka ũguo mm. tondũ mwana ndũkĩona ti wa nyina mwana nĩ wa mũndũ wothe mũciari na mwana rĩ mm. ona akĩhĩtanaga rĩ ndũĩ no mũndũ nĩguo na ndangĩrekwo akĩũrĩa kũũra akĩonagwo nĩ wega mũno gũthiĩ kweria kũmũteithia

Ĩ, nake akorwo ho tuthiĩ tumenye nĩ kĩĩ Ĩ, na tuige ngai mbere tondũ gũtikĩrĩ ũndũ ũremaga ngai Gũtirĩ. ndũremaga Ngai. ene reke ngĩkwĩre ma Ĩ, mwana ũcio rĩ ona nĩ no nyende biũ a- acoke tondũ wanjĩra arĩ na kĩoneki Ĩ, Ana kĩoneki. kĩega mũno kwanja endaga gũtuĩka ndagĩtarĩ Ĩ, ndĩreciria ũhoro wa nyina ĩ ngaririkana thimo ya gĩkũyũ yugaga ĩciaraga mwaki na ĩgacuna Ĩkahũthĩra, ĩĩ. Mm, wa kariũki Eh? nĩ ũngenagia tondũ nĩ ũhotaga kũringithania maũndũ na thimo Ĩĩ. ĩ no kuga atĩ ĩcũna Ĩciaraga mwaki, na na ĩgacũna ĩkagũcũna. ĩni ũguo nĩ kuga atĩa na ĩranyitana atĩa na ũhoro wa mwana wamanyana ĩũ nĩ wonaga ng'ombe ona nĩ ũrĩ ng'ombe nĩ mũrĩ ng'ombe nyingĩ nyingĩ ng'ombe ĩngĩciara gacaũ kayo rĩ Mm.

atĩ ĩciaraga mwaki na ĩgacũna